Хәерле кич! НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студиядә Гөлия Нигъматуллина. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Дан һәм хөрмәт сезгә! Егерме өченче февраль илебез тормышында бик мөһим вакыйга булып тора. Түбән Камада ил сакчыларына багышланган зур тантана узды. Тату күршеләр, Уникенче һәм унөченче микрорайоннарда яшәүчеләр Ватанны саклаучылар көне уңайнан бәйрәм үткәрделәр. Яңа тапшыру. НТР каналында Җиңү, геройларның өйгә кайтуы проекты башланды. Кышны озатып, язны каршы алдылар. Түбән Камада Май чабу бәйрәмен билгеләп үттеләр. Дан һәм хөрмәт сезгә, ил сакчылары! Түбән Камада ил сакчыларына багышланган зур тантана узды. Халык иҗаты йортында хәрби хәрәкәтләр ветераннары, махсус операциядә катнашучылар, тормышларын армия һәм Ватан язмышы белән бәйләгән ир-егетләр чакырылды. 2026 нчы ел Татарстанда Хәрби һәм хезмәт батырлыгы елы буларак уза. Герой якташларыбызны һәркем белергә тиеш, ди оештыручылар.
Сәхнәгә Россия һәм Татарстан әләмнәрен алып чыгалар. Бүген монда тантаналы мөхит хөкем сөрә. Залда тормышларын Ватанга хезмәт итүгә багышлаган шәхесләр, күбесе хәрби формада. Егерме өченче февраль илебез тормышында бик мөһим вакыйга булып тора. Бу көнне илебезнең ышанычлы киләчәген тәэмин итүче кешеләр, Ватаныбызга тугрылыклы хезмәт итүчеләр һәм аның ихтыяҗларын кайгыртучылар котлау сүзләрен ишетәләр. Кунакларны Түбән Кам мэры Радмир Беляев сәламләде. Аның әйтүенчә, быелгы бәйрәм ике мөһим дата, хәрби һәм хезмәт батырлыгы, Шулай ук Россия Халыклары бердәмлеге елы кысаларында үткәрелә. Ил сакчыларын көчле алкышлар белән каршыладылар, батырларча һәлак булганнарны бер минут тынлык белән искә алдылар. Халык иҗаты йортына хәрби хәрәкәтләр ветераннары, солдатлар һәм аларның туганнары, Беренче төзүчеләр, волонтерлар чакырылды. Махсус операциядә катнашучы унбиш шәһәрдәшкә хәрби бурычын үтәгәндә күрсәткән батырлыгы һәм фидакарьлеге өчен дәүләт бүләкләре тапшырылды. Участник специальной военной операции.
Ватанпәрвәр җырлар, бәйрәм котлаулары, һәрберсе, йөрәктән. Ватанны саклаучылар көне уңаеннан үткәрелгән концерт бер сулышта узды.

Ватанны саклаучылар көне уңаеннан күркәм патриотик бәйрәм оештыралар. Чара хәрби техника күргәзмәсен, хәйрия ярминкәсен, мастер-классларны һәм мәдәни программаны берләштерде. Күрше кышкы фестивале кысаларында узган бу чара грант оту нәтиҗәсендә мөмкин булды. Бәйрәм Советлар Союзы Герое Никита Кайманов истәлегенә куелган һәйкәлгә чәчәкләр салу тантанасы белән башланды. Шуннан соң кунаклар өчен бай программа тәкъдим ителде. Уку йортларының җирле иҗат коллективлары Сугыш еллары җырларын башкардылар. Ә теләгән һәркем өчен кыр кухнясы оештырылды, анда солдат боткасы һәм кайнар чәй белән сыйладылар. Яшьләргә аерым игътибар бирелде, волонтерлар маскировка челтәрләре костюмнарын бәйләү буенча мастер-класслар, шулай ук тематик чаралар үткәрделәр. Бәйрәмнең иң күркәм мизгеле, хәрби техника һәм трофейлар күргәзмәсе, шулай Хезмәткәрләр өчен гуманитар ярдәм җыю акциясе булды. Шәһәрдәшләр тырышлыгы белән якынча ун мең сум хәйрия акчасы җыелды. НТР каналында Җиңү, геройларның өйгә кайтуы дигән тапшырулар циклы башланды. Әлеге телепроект каһарманнарның язмышларын, кылган батырлыкларын яктырта. Беренче чыгарылыш герое, Артур Барабанов. Ул, күпләр өчен үрнәк. Каты яраланып кайтып, өр-яңадан йөрергә өйрәнгән. Хәзер үз тәҗрибәсе белән уртаклаша. Тапшырулар циклы Россия Федерациясенең Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин тәкъдиме белән әзерләнә һәм Түбән Кама районы башлыгы Радмир Беляев тарафыннан хуплана. Җиңү, геройларның өйгә кайтуы проекты хәрбиләргә тыныч тормышта үз урыннарын табарга ярдәм итә. Чугалакта шудылар, конкурсларда, уеннарда катнаштылар, бәйрәм концертын карадылар, Ватанны саклаучылар көне уңаеннан Сабантуй аттракционнар паркында хәйрия чарасы оештырыла. Бәйрәмнең кунаклары, махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләре. Балалар саф һавада ял итеп кенә калмыйча, хәрәкәтле уеннарда катнаштылар. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, мондый чаралар, Ватанны саклаучыларга һәм аларның якыннарына ихлас ярдәм итү мөмкинлеге.

Май чабу, кышны озатып, язны каршы алу бәйрәме, Түбән Камада аны зурлап билгеләп үттеләр. Күңел ачу чаралары матур гадәт буенча Халык иҗаты йорты янындагы мәйданчыкта узды. Җыр-биюләр, күңелле уеннар, карачкыны яндыру, боларның барысын да безнең иҗат төркеме күреп кайтты. Наша широкая масленица оставит желание собираться на всех многонациональных праздниках. Май чабуның төп сые кыймак, ул җылы, нур сибеп торучы кояш символы. Аны элек-электән туганнарга, күршеләргә өләшү гадәте булган. Бүген дә мичтә пешкән ризыктан һәркем авыз итә алды. Халык иҗаты йорты янындагы мәйданчыкта бәйрәм рухы хөкем сөрә. Җыр-биюләр, уен-көлке белән Түбән Камалар табигатьне уята. Май чабу, кышны озатып, язны каршы алу бәйрәме. Һәрбарчагызга исәнлек-саулык телим! Алдагы көннәребездә илебезнең тырыш күкрәге аяз, Барыгызны да чын күңелдән котлыйм сезне шушы зур бәйрәм белән, Масленица и прощенный воскресенье белән. Барыбызга да тынычлык, исән-сау яшәргә язсын. Исәнлек, саулык, акчалары булсын. Бәйрәмнең күз явын алырлык күренеше карачкы яндыру, халык сынамышлары буенча аннан калган көл, Җил белән таралып, мул уңыш һәм бәхет алып килә. Әлеге бәйрәмнән соң православие динен тотучылар өчен бөек пост башлана. Альбина Вәлиева, Анастасия Шакирова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Иртәгә, Рамазан аеның җиденче көне, сезгә сәхәр һәм авыз ачу вакытларын тәкъдим итәбез. Егерме бишенче февральдә, чәршәмбе көнне, кояш алты сәгать утыз дүрт минутта чыга. Сәхәр дүрт сәгать утыз бер минутта тәмамланырга тиеш. Авыз ачу унҗиде сәгать ноль дүрт минутка туры килә. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын! Исегезгә төшерәм, безнең тапшыру кичке унбердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз, бүгенгә менә шулар, хәерле кичләр сезгә!